kɔ ɛyɛ wɔn a ɛtwi pragea pragea ne ɛyɛ aboboya wɔn nso nkyɛn. Na wɔn a ɛtwi pragea yi, wɔn wɔ wɔn nkabomkuo ahodoɔ bebree. Ɛdeɛ wɔba Asantemam ha, wɔn a wɔma mpɔnten wɔ nkabomkuo, wɔn a wɔha nkabomkuo no nketenkete nketenkete bebree, akekaka wɔn ho abom bebree. Na ɛnora no, na kyerɛ sɛ wɔnom a wɔwɔ asɔkɔre mampɔn, Wɔn nso nkabom ko no reto aba na wɔayi mpanyinfo afoforɔ ama wɔn asɔ afrɛ mu asuae. Na dwumadie no aseɛ no, Asanteman Zongo Nkɔsoɔhene Alhaji Abdullahi Ali Bari wɔ kwaseɛ bi ne nkasaɛ mu no ɛna ɔno deɛ wɔkyɛ sɛ afutuo na ɔde rema wɔn sɛ seisei no tricycle ne pragea ne honkorɔ ne ba no aba abɛgye nhini ara ne sɛ wɔn aba asetena nsa. yɛ baeɛ nso ama mmabunu adwuma bebree ayɛ. Enti ɛsɛ sɛ wɔko wɔn ho bom na wɔn kuo no yɛ ekubaatan kɛseɛ. Ɛno saa no na ɛbɛtumi aboa wɔn ama ɔkyena nko biribi ha wɔn na wɔmpɛ sɛ wɔde to mpanimfoɔ anim a, ɛɛ kuo no nyinaa mpanimfoɔ sɔde a na kyerɛ sɛ wɔn kasa a na wɔn ano aduru dwom. Na kuo no kɔkɔ yɛ mmɔbɔ nsa nketenkete nketekete bebree saa mmoa. Enti wɔn nyinaa saa kuo no wɔatete no nyinaa ɛyɛ

Nso ɛno yɛ adwuma na adwuma no yɛ anya nkɔsoɔ. Ɛnna yɛtee yɛn Alhaji Ali Bari. Ɔwieeɛ no, ɛnna Asɔkɔre Mampɔn presiding member wɔ hɔ yɛ Honourable Mohammed Jara, wɔn nso kasaeɛ wɔ dwumadie no ase, na yɛntie ɔno nso ne nsɛm a ɔkaeɛ. Ɛyɛ anigyesɛm ma yɛn nyinaa sɛ wɔ Asakuramampa Municipality no, wokɔ Rang a, wobɛhu sɛ the whole Ashanti region no, aha na ade data no, apragee no dɔɔso yie pa ara na wɔnni leadership. Ɛyɛ ɛha adwene ma yɛn nyinaa because every now and then wobɛte sɛ ade di ta no akɔ ɔbo ɔbi anaa nkɔla nkɔla akitiwa na ɔmo ntwi ade di ta ɔmo nkɔ school ɛna you will always hear say foreigners agye ɔmo adwuma sɛ assembly pɛ sɛ ɛntu anamɔ biaa who should assembly engage afei ɔmo nni leadership ɛno nti ɛyɛ me dɛ sɛ ɔmo a invite me ɛne me colleagues assembly members ɛka ɔmo ho ɛɛ ndɛ na ɔmo yɛ ɔmo elections no mɛ use opportunity wei na ma congratulate

Ɛnɛ yɛtee yɛ yɛ PM a ɔwɔ Asakware Mampɔn Municipal Assembly, Honourable Mohammed Jara. Ɔwieɛ no na ɛyɛ adedetafoɔ yi wɔn mo union no secretary ɔdaa no sesei ɛyɛ Owura Mensah Yaw Bobie Charles wɔ no nso kasaeɛ. Yɛhu sɛ yɛ major challenge yɛ sɛ yɛbɛ sanitize yɛ riders no na yɛayɛ. Yɛhu sɛ yɛn major challenge yɛ sɛ yɛbɛ sanitize yɛn riders no na yɛ educate wɔn na afei pɛpɛreyɔ ayɛ adwuma wɔ car kwan so. Ɛno nti na yɛ try sɛ yɛbɛyi mpaninfoɔ a wɔn bɛhwɛ saa dwumadie no. Me ne wo gye to mu sɛ ɛfie a panin nni mu no mmara nyɛ adwuma wɔ hɔ. Nti ɛnnɛ yɛayi mpaninfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛda ano na yɛ regulate how a yɛn nkorɔfoɔ no bɛfa so a wɔn bɛyɛ dɛn. ase wɔn bɛyɛ wɔn adwuma. Challenges a yɛwɔ kakra yɛ ntease a na ɛnyɛ adwuma nanso so Nyame adom te sei ɔdɔ no aba ɛnam few consultations a yɛyɛ dɛn yɛyɛɛyɛ no na afei nso so sɛdeɛ yɛbɛ educate yɛn nkoraa no ɛnyɛ obiara na nim ne left from right adwuma no a ɔyɛ no koraa no ɔnim ɔsi kwan so koraa deɛ ɔwɔ sɛ ɔyɛ but ɔdɛ ɔno ara ne sɛ ɔtim nti challenges ɛna Wɔ Friday ne mmara a ɔmo nni so ne nyinaa yɛ challenges a yɛ face wɔ car kwan so na yɛ bɛn yɛ bɛ take that opportunity ne a invite mpaninfoɔ a ɔmo wɔ nimdeɛ te sɛ MTTD commanders yɛ de letter as a secretary I will personally write to them sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ bɛ invite ɔmo na ɔmo abɛ kyerɛkyerɛ nnoɔma ɛna afei DVLA no a ɔmo a ɔmo nni lances no nso so no yɛ ne ɔmo akasa na ɔmo atumi abɛ ma ɔmo yɛahu kwan a yɛbɛfa so a mubenya license. Ntsi these are the few challenges deɛ minim sɛ bi wɔ hɔ a yɛbɛ re eh yɛbɛ try sɛ yɛbɛ reconcile.
Ɛne yɛtee yei yɛ Adedetafo wɔn secretary a wɔanya no, Owura Mensah Yaw Bobie Charles.